Mumastreets esocial media mune nyaya yekutrenda guys. Nyaya tina chemutarisi nhandu ngeyuti. Sekuziva kwenyu tina chemutarisi anoita basa iri rakakurisa especially mumusic industry yekusimudza maupcoming artist mazhinji. E, tine vanhu vakaita sana Deo Rweshewe vakasimudzwa e, eh, nenashipenzi yatina chemutarisi even so nakuna anisha teas ana saint flow nevamwe guys munovaziva vakawandisa saka nyaya yekutrenda mumastreets esocial media inopisa ndeyatina chemutarisi nandunge yuti apo ndunge yuti akuudza mutarisi kuti ndipei mari yangu hameno macontract avaitaura kuti vakasainisana haana kunyatsobudiswa nyaya iyo haisi kunyatsobuda pachena saka guys e, muvhidhiyo rinori inini hagona kwandicharerekera ndinga hazviiti undirerekere kusaidra chisina chimutarisi kana kuti saidra ndunge yuti saka vhidhiyo rinori ndichariita as fair as i can and zvinhu zvese ndiri kungozvibudisa sekubudawo kwazvaita guys saka Eh, ini hangu ndowanzofarira kuti kana tichiita mavideos timbodzokera kumashure tiratidze kuti zvakatanga sei zvakatangira kupi asi sekuziva kwenyu guys tina chemutarisi akambonetsana nadeuro ishewe mazuva um, kana ndisingakanganise inenge last year vakambonetsana nadeuro ishewe ndiyazonyatsokuratidza madates acho avakanetsana eh, vakambonetsana saka ndakutsvagira ka video kacho kwakambonetsana but dzanzi ngori nyaya dzemari idzo dzidza wakanetsana deuro shewe sekuziva kwenyu eh, deuro shewe eh, aitoshanda aitoenda kubasa kuna chipenzi then pawakazodiscover kuti mupana ane talent ndopaukamuindisa kustudio deuro shewe akatotanga kufaya deuro shewe akatoita viral saka da kukuratidzai ka video kasina chemutarisi nadeuro shewe vachinetsana pamusoro penyaya dzemari idzi ndetimbokaona maswera sei e ndoda kungoadressa very quickly nyaya yadeoro yandasangana nayo ichitenderera pasocial media yaari kuti iye haana kuwana mari yake pavhidhiyo yesuperstar so deoroy ndakatanga kushanda naye ndamuona mupfanha wangu kuti anga ari low because inini pandiri panapa ndiri fan yadeoroy zvekuti du Doro yanogona kukuudza yekuti paanoita mashows ndini ndinenge ndiri pakati ndichijamba anoziva ndonakirwa naye is a very good artist you should listen to his music ndimonzwa kunaka kwaanoita so ndakatanga kusenza naye deroy ndichimupa 300 dollars per month saka pandaimupa 300 dollars per month ndaimuti nini unoita chero chaunenge waita basa riripo iroro ngariitwe iroro kungava kupi kwawadeedzwa uya ushande chete uwane chi 300 dollars per month and then wokwanisa kuita music yako futi uchirekodha kunash tv saka akarekodha music yakati wandei kukabuda imwe yakati wandei imwe ichiri kubuda izvozvi and then also pamaexpenses atanga tiinawo e, ake pa this video rakabuda rekugumisira iri mari yaifanira kuya kwaari is 1650 saka maexpenses ake anga akati wandei kupfuura mari yaifanira kuya kwaari hande muzviona thats why anga asina kuzowana mari but zvisinei hazvo i do understand kuti mupfana uyu mupfana mudiki ari kukura ane maneeds ataura kuti ndoda kuchengeta mwana wangu ndoda kuita sei iam willing to give him the song oisa pa, pa channel pake kana angowirirana nevamwe vari vari mugroup rake momo and then over and above that anobva um, ndamupa mari yacho yo 1650 iyoyo maexpenses atataura nezvawaya ngatimbomamirei because inini ka I am not just in, in this industry kuita mari kana kuita sei ndakatoburitsa mari dzakawanda handiti mukuzvinzwisisa nyango as an example ipapo pacho pavakaita interview paya paya istudio yangu inini ndomavaiitira interview zvese zvavari kushandisa zvezvi avachiita sei zvinhu zvandakatotenga inini vanatozvinzwisisa and hatisati ndambobhadharwa kana sendi rerent ipapo dai ndaichida mari strek ndaivati ndibhadhare yo rent ndiite sei but chimwe chinhu chinongoitika kumaartist edu ndechekuti vanhu vanovapa advice isiriyo vanovati shamwari ukanotokonya tokonya vanhu vanenge ava unokasika kutrenda kana watrenda paya paya music ubva warelisa masongs ipapo ipapo masongs aya anobva atotambirwa chaunga chibva chatanga kutonakirwa but kazhinji kacho vanhu vanyasori nebasa chaivo chaivo ka vanenge vachizviona ende vanozvinzwisisa vanenge vachitoziva kuti hapana mari yakabiwa apa hapana dhiri rakamboitwa apa munhu ari kutodai dai kuti zvinhu zviende mberi hazvizonyatsokupusha kusvika palevel yaunofanira kuti udi usvike but zvisinei hazvo i want to age all the people that are out there musaite kuti vana vedu fanike ava vave desperate because when you listen to delroy you are going to understand that he's one of the best artists that we've got in this country and ndinorwadziwa zvisingaite delroy even mupfana anonzi sora mutsvagei futi one of the best sora akarekodhawo pari kuda munhu and pamaexpenses ake ese akanga aripo takamupa 1000 dollars for that song pari kuda munhu last week e, eh, ndikamuti nini weare also going to finish macalculation so that you, you know exactly how much you're going to get anditi mukuzinzwisisa but at the end of the day vapfanha ndevedu ngatirambe tichivasapota tisambodzoka kumashure hapana chinhu chinondifadza ndi makaona kuhkd ku festival ndandiripo ndakatoisa live pano papeji pa rangu inini kuti vanhu vanakirwe nadeoroy anogona zvisingaite but kumwe kwacho kunekwa kungopushwawo nekuti zvinhu hasisa zvanyazosvika but what i want to tell him is mfanha wangu be patient vese vanotrenda nemutrendero uyu vacho ka vanotrenda for a certain period of time but hazvizoende kure munhu ane music inenge yakuyoka be patient no matter how long the night don shall surely come you will succeed i love you so much mese makateerera one love delroy hande mberi right ndofunga maona kavhidhiyo eh, kadelroy shewe eh, achicomplaina pamusoro patinashe muchabisa saka ndofunga muri kungozviona imimi guys ndimunotokwanisa kutojaja because tisu mafenzi acho enash tv tisu mafenzi andunge yut tisu mafenzi emaartist emuno muzimbabwe saka guys ndokumbira kuti mukuisa macomments enyu kuti zvazvo zviri kuitwa namutarisi izvi mutarisi ndiye ari wrong here kana kuti toti maartist aya ndo ari wrong saka panyaya yaya deal reshel ini hangu haa handina kana saidi ndinongoratidza sezvazviri sekubudawo kwazvikaita saka izvo sona kuti muone vhidhiyo razoiswa natina chimutarisi but ndachida kutotanga nekukumbira ruregerero kuna ndunge ndatomboona mameseji ake but ah, ini ndangofunga kuti ndunge is being ndunge but pandatozobvunza pa wangu zveshuwa andiudza kuti ndunge haana kupiwa mari so zvakaitika ndezvekuti pashow yatakaita yanisha ndunge akandisendera mamessages about four achiti aroda kuya kushow and then inini ndunge ndomuziva kuti ndunge anojamisa mafanzi uye baba ine nyaya yekuti ndunge akambinga akaita kunge aitukwa nevanhu nenyaya yereima saka ndobva ndatoti kuna ndunge iwo chiuya mupefome song yamakarekodha nareima iyoyo but unfortunately issue yakangoitika ndeyekuti ndunge was not on the line up kune munhu wese akazviona saka ah, asiri paline up mari yanga yakufanira kubva kwandiri not kunational tv so ndakazoudza eh, pa wangu ndobva ati how much should i give ndunge ndobva ndati aiwa mupe 500 dollars because ndunge akaimba one song waona ke neni and then ndobva azoimba yake so thats the two songs ndobva ndamuti ndokupa 500 dollars saka ndoda kuti kuna ndunge asi zvaakuzotaura ake zvekuti ari kubhuliwa aiwa handizvo is not true ndoda kungoti kuna ndunge im really sorry eh, utori nechichemo chakanyatsa kungoti ndunge azongoitawo hasha zvamitisa hasha haidu hatichazvitaure because haatete akutotenderera chiwari chiripo ndechekuti ndunge akatadzirwa but ndunge ndoda kukukumbira ruregerero nomwoyo wese wondiregerero mufana wangu ndiri munhu anonakirwa nemusic yake kune vanhu vanondifollowa anoziva ndakatomboposta kasingapere ndichisimbisa ndungi ndakaposta papeji pangu chaipo chaipo papersonal page yangu so um, im very sorry ndunge you were supposed to come hako ndizotaura neni but then kana munhu wagumbuka hauudzirwe zvekuita ende chimwe chinhu chakaenda kunoitisa hasha ndechekuti ndakabva ndatoa Uh, okay, I'll, I'll give you. Chimwe chinhu chakaitisa hasha ndechekuti ndakabva ndati chikunanenge eh, takabva tabvisa song yekuti haona kene nemari mwese pachannel pake of which maybe tasingafanira kudaro i love you so much mufana wangu nda kutokutumira mari izvozvo izvi 500 kana achifanira kukutumira eh, ndokutumira izvozvo pa two songs dzawakaimba but wakasimbisa wakajambisa geto ende zvino izvi ndine urombo nekutambudzwa kwawaita unosvika wakutono watondiudza kuti wakauya kairi uchinzi ndokutumira iko kesh pandatobvunza pa wangu izvozvi zvaari kundiudza kuti ndiri kulilongwe kuenda kukenya ari kundiudza kuti haana chaakakupa and so you have got every right kuti ugumbuka msora about it sorry sorry sorry sorry right ndofunga mangu kwaonawo kavideo ka Baba vaMutarisi eh, vaitaura hanzi mukomana tiri kumupa mari yake eh, but mukomana wacho azotanga kucomplaina kuda kuti vanhu vavanenge vachizivana guys pane zvimwe zvinhu isusu zvatisingazive because mukomana yes tina chemutarisi tinoziva kuti 500 dollars anokwanisa kuiafforda and 500 dollars haisi mari yekuti ingaremere munhu akatarisa tina chemutarisi eh, kupandunge yuti zvekuti tingatoti ah, akamutsotsa mari eh, ndomaonera atozviita isusu bcause tinashe mutarisi eh, levhu raari riri pamusoro saka takuda kutarisa nana ndunge yuti eh, ndunge yuti azoitawo kavhidhiyo kaaita achitaura kuti eh, kana amadhedzi garai matotaura madhedzi acho anyatsobude but ah nyaya yacho guys ainyatsonzwisika bcause ukada kutarisa nerimwe side tinashe mutarisi anga akupa apology eh, kuna ndunge yuti kurova kuti pane zvimwe zvinhu zviri behind eh, zvaangotsika tsika zvaasina kutaura eh, kana muchizivawo guys munokwanisa kungokomenta eh, tichingoshare tichingoona kuti nyaya dzake dzinenzi dzichifamba sei saka ngatimboonei ka video kaitwa nandunge yut achireplya vamutarisi e, kana mafunga kuti kusenda mari kusenda imari checheino kwete kusenda yamuri ngofunga kuti hanzi saka tomba yakati funga kondirandi rangu munaro kubvira nakubvira iro rirape verengai moita zviripo zvoera kuti imwe yacho nemaufandofunga mazvionera mukomana achitaura e, mukomana akuratidza kuti haasi kuvimba e, nekutaura kwavaita kuti tiri kupa 500 ndofunga mukomana haasi kuvimba kuti mari iyi e, ichauya zvechokwadi 500 and ichauya nekukasika e, mukomana ari kungogunun'una pamusoro pazvo mushure mekuvimbiswa orit guys e, nyaya iyi e, tinomboisirawo kwamuri mutiudzewo pfungwa dzenyu mucomment section e, kuti nyaya iyi munoonawo sei guys kuti zviri kufamba sei kuna chipenzi semaziro amunongoitawo kuti zviri kufamba sei saka tokumbira muise macomments enyu comment section e, this is mdct pictures and my name is simon masoja signing out